lwa mbekanyamushumo ya miswaswa tshiṱitshi ndi venḓa list fm eh, vha kho ḓi ṱanganedziwa nga maxwell kharivhe roṱhe u vhesukwe tshiri awara ya vhusumbe nga u to ralo khetshi ḽa tshifhinga eh, minete i to vha um ya fumi na miṱanu uri vha nefha ḽa kha awara ya vhusumbe ndi tshi kha ḓi ri kharivhe roṱhe nga u to ralo mbekanyamushumo ndi miswaswa venḓa list fm nga u to ralo tshiri nṋe ndi vha funa nga maanḓa muthetshesi wa venḓa list fm ndo vha ndi khou sumbedzisa vha kha luṱaro thoma uri mitambo hafhaḽani e muvuma kana mitambo hafhaḽani luvhanḓeni lwa mulenzhi fc kana lwa mulenzhi fireboys i khou takutshedza nga ḓuvha ḽine ḽavha ḽa vhuṱanu ḽa uno ṅwedzi hune ha vha mugivhela uno hune eh, hu khou lavhelela uri vhathu vha tshivhalo vha ḓo vha vha hanefhaḽa luvhanḓeni lwa muvuma eh, lwa mulenzhi fc hune mitambo i khou takutshedza henefhaḽa ya dzithonamende eh, hune kha vhathu vhoṱhe vhane vha khou ḓo dzhenelela kana vha khou ḓo ḓiwana vha tshipiḓa tsha heyo mitambo Eh, vha dovha hafhu vha humbela upfhi kha vha vhe na vhuḓifari ya vhuḓi vhukuma sa vhunga hafho fhethu hu tshi ḓo vhona vhathu vhanzhi vhukuma a ri khou ṱoḓa u vhona khamusi eh, hu tshi khou lwiwa u tshi vhona uri vhathu vha vho gidimedzana hu vho pfhi mugede o levhela mugede eh, kha mitambo ino nga sa hoyi ndi sokou lavhelela uri ndi mitambo ine ya vhori eh i ya ivha ya vhukonani nga u to ralo eh, na u fhaṱa vhukonani kha vhathu vhanzhi eh, no ita uri vhathu vha ḓivhane eh, no ita uri vhathu vha borolowe ndi hezwo zwine ra vha ri khou lavhelela zwone fhedzi arali ra vhona vhone vha tshi khou gidimedzana na muṅwe vha tshi ri hoyo o ndevhela a ri ḓo ri tsha pfhesa uri khou itea mini ayo ndi ayo nda khou pfuka nga hanefho fhedzi ndi tshi ri a vha ḽi fare ḽeneḽo ḽe nda ḽi amba ngauri ndi ḽa vhuṱhogwa nga maanḓa u ḓo wana muthu a tshi vho gidimedza muṅwe u vho ri a mugedo wa delela noni ei ndi ndi ka ndi ka ai vhone ai mani hezwo a ri khou zwi ṱoḓa afho eh, luvhanḓeni lune lwa vha lwa fire boys eh, muledzhi nga u tou ralo tshi ri vhone sa muthetshelesi wa venḓa list fm nṋe ndi pfi maxwell kha ri vhe roṱhe u vhe swika tshi ri awara ya vhusumbe nga u tou ralo eh, tshi ri musi mbekanyamushumo tshi khou bvela phanḓa nga u tou ralo ndo vha ndi khou rangisa kha musi u sumbedzisa uri eh, mitambo ine ya khou takutshedza fhaḽani eh, luvhanḓeni lwa mvuma eh, lwa mulenzhe fc ndi mitambo ine ya vha vhuṱhogwa nga maanḓa ndi thimu nnzhi vhukuma eh, musi ri kha luṱala u thoma lwa ino mbekanyamushumo ya miswaswai eh, kha tshiṱitshi tsha venḓa list fm ro swika he ra vha ri tshi khou amba na vho ramagoma joshua eh, nga murahu musi ro vha ro tea ro amba na vho vusani dau vha fhaḽani mafukani eh, ro vha ro tea ri khou vha vhudzisa dziṅwe dza dzimbudziso dze ra dzi vhudzisa E, ha vhanoni vha no pfi vhoramagoma joshua vho no bva fhaḽa ngudza e, ro vha ri tshi khou amba navho nga nyambedzano heinoni ya zwa mitambo uri musi vha tshe muṱuku e, vha tshi na miṅwaha ya vhukati ha miṱanu u ya kha ya fumi vho swika hune khamusi vha ḓiwana vha khou tamba mitambo ya bola ya milenzhe nahone arali i ngoho vho swika hune vha ḓiwana vha khou tamba mitambo yeneyo e, vhundeme hayo ndi ifhio vhundeme hazwo ndi vhufhio uri eh, khamusi ṅwana muṱuku a na miṅwaha miṱanu u ya kha ya fumi eh, musi a tshi khou tamba bola ya milenzhe eh, zwi vha zwi zwifhio vhundeme ha hone ro vha ri tshi khou amba navho vho joshua ramagoma hanefhaḽa fhedzi vha sumbedzisa uri vhone a vho ngo tou vha mutambi wa bola tshoṱhe fhedzi mitambo ya vhugovhela kana mitambo ya musi vha na miṅwaha miṱanu u swika kha ya fumi eh, vho ḓo swika he vha tamba nga maanḓa bola fhedzi mashudu mavhi eh, ndi ya uri musi vha tshi swika hone vha aluwa vha tshi swika kha miṅwaha ya fumalo a vho ngo ḓiwana kha musi vha khou tamba kha hedzi dziṅwe dza dzithimu dzine dza vho ri dzi vha dzi kha ligi hune na wana uri dzi vha dzi khou ya mashangoni o fhambananaho vha ri hezwo a vho ngo dzhenelela mara vha fhedzisela vha tshi khou sumbedzisa uri bola ndi ya vhuḓi nga maanḓa kha vhathu kana vhaṱuku ngauri i ya dovha hafhu ya vha tsireledza kha uri eh, vha songo dzhena kha zwidzidzivhadzi eh, zwi ngaho u nwa mahalwa eh, u kambesiwa tshifhinga tshoṱhe nga u tou ralo khathihi na u shumisesa dzimbanzhe na mafola vha ri hezwo zwi ita uri khamusi vhathu kana vhaṱuku vha aluwe vha na tshithu tshine tsha ita uri eh, vha dzule vha khatsho nga u tou ralo ngori eh, vha ri eh, musi vha tshi humbula zwa u nwa mahalwa na u daha mafula vha vha si na tshifhinga nazwo nga nṱhani ya uri vha ḓo zwi humbula uri vhagudiswa kana vhana vhane vha vha na miṅwaha miṱanu ya kha ya fumi tshifhinga tshoṱhe vha vutshela vha ya zwikoloni a tshi vhuya i u khou livha bolani u khou tamba bola ha humbula hezwo zwiṅwe zwithu zwinzhi zwinzhi vha dovha hafhu vha sumbedzisana mafhungo manzhi ane khamusi thi nga ḓo tou kona u tou amba sa vhunga tshifhinga tshi tshi khou ḓirwa tshi khou rerwa zwi rothe nga u tou ralo mbekanyamushumo ndi mbekanyamushumo ndi miswaswa tshiṱitshi ndi veda list fm vha na nyarasi ene maḓamalala maxwell kha livhe roṱhe u swikela i tshi ri awara ya vhusumbe nga u tou ralo tshifhinga khe tshiḽa na tshone tshi khou tshimbila tshi ngo rimela nga u tou ralo ndi zwe nda vha ndi khou sumbedzisa kana ndi khou khwaedzela nyambedzano yanga na vho ramagoma joshua vha no bva fhaḽa ngudza ro vha ri songo vha ra a vha na nyambedzano navho ri khamusi ri ḓo vhombea uri ambe navho fhedzi eh, zwa sia zwi tshi ṱanama kha havhaḽani vhane ra ro tea ro amba navho ra vho sokou kwama vha vho joshua ramagoma ra vha ri tshi khou amba navho nga u to ralo fhedzi ro vha na nyambedzano yavhuḓi nga maanḓa a ro ngo ra vha na khakhathi network i ri fara nga nḓila yavhuḓi ndi tshi ri hai ndi a zwi vuwa nga maanḓa nga u to ralo mbekanyamushumo i khou bvela phanḓa nga u to ralo eh, ndi miswaswa khathihi na tshiṱitshi tsha vendelist fm khe tshiḽa tshifhinga minete ndi ya ṱahe na sekondo dza fumbili nga u to ralo u livha hanefho kha awara ine ya vha ya vhusumbe nga u to ralo u bva hanefho minete ene i to fhela eh, ya eh, minete ene i to fhela ya ṱahe na ene dzi sekondo a huna zwiṅwe nṋe ndo takutshedza sala hanefho ndi mafhungo mbekanyamushumo dza ḓibvela phanḓa nga u to ralo nṋe nda vha ndo ngalangala nga u to ralo ndi hezwo zwine ndi khou zama u zwi sumbedzisa

ya muthetshelesi wa venḓa list fm mbekanyamushumo ndi miswaswa na nyarasiene maxwell a ri vhe roṱhe u swika tshi ri awara ya vhusumbe nga u tou ralo tshi ri nṋe ndi vha funa nga maanḓa muthetshelesi wa venḓa list fm kha tshiḽa tshifhinga minete i tovha ya malo uri i vha nefhaḽa kha awara ine ya vha ya vhusumbe nga u tou ralo ndi kho ḓo sumbedzisa maṅwe mafhungo nga maanḓa ro sedzesa kha zwa mitambo nga u tou ralo Eh, a vha ḓo mbudza muthetshelesi wa venḓa list fm eh, kha ino mbekanyamushumo ya miswaswa naho khamusi vha sa ḓo mphindula sa vhunga ri sina na nyambedzano kha ino eh, mbekanyamushumo hu uri ndi vha tou fhaṱusana fhaḽa na fhaḽa eh, vhone vha vha tshi khou fhaṱusiwa nga nṋe nga u tou ralo eh, a vha ḓo mbudza khoyu mutambo u khou takutshedza kana u kati ni u tamba Eh, ha swika hune khamusi malugwane khou tshimbidza mutambo nga nḓila ya vhuḓi vhukuma eh, a vha ṱombodza offside offside eh, hu ipfa ho itea mini fhaḽa tshipfi offside kanzhi kanzhi ni a wana uri tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vho malugwane na kha ḓilegi dza nṱha i ni a wana uri ah, mutambi u phanḓa u phanḓa lune backline wa i ḽeṅwe thimu uyu u phanḓa haye na wana uri ene u pfuka phanḓa na wana hu tshi khou posiwa bola izwo zwithu a si offside muthu tshelesi nṋe ndi sokou vhona u nga ri ro vha ra ri tshi khou amba na muṅwe eh, eh ḽiṅwe ḓuvha vho a vha koni sumbedzisa uri arali mutambi a vha o ima kha tshipiḓa tshine tsha vha eh, tsha iṅwe thimu o pfuka vhatambi vhoṱhe a swika hune a posiwa bola a heiḽa bola tshi posiwa a vha yeṱhe hoyo muthu a ri a si offside nṋe nda vha ndi khou sumbedzisa uri hezwo ndi offside ngauri houḽa muthu u vha o ima a eṱhe o pfuka vhatambi vha iṅwe thimu vhoṱhe hoyo muṱangano a si offside nda dovha hafhu ri kha nyambedzano yeneyo ro vha ri khou sumbedzana nefhaḽa fhaḽa na fhaḽa muṅwe a ri arali mutambi a swika hune bola ya posiwa hezwiḽa bola i tshi posiwa um eh, eh, phanḓa i vhatambi vho livhana kha ḽaini nthihi a swika hune a tou gidima bola yo no posiwa a vha khou sumbedzisa uri a si offside nene bola ya nṋe nda tendelana naye nda ri ya ndi ngoho i vhe si offside ngauri bola i vhe yo posiwa phanḓa um mutambi muṅwe na muṅwe kha tshikhala offside ndi nga murahu musi mutambi a phasiwa bola kana a swika hune bola ya, ya, ya posiwa khaye a kha tshikhala tshine tsha vhori vhatambi vha iṅwe thimu vha murahu haye ene u kha tshipiḓa tsha vhuno tsha iyi thimu ine a khou ikora zwi sia hu tshi pfi offside ndi hezwo e fhedzi tshiṅwe tshifhinga vho malugwanela vhane vha tshimbidza mitambo ya ligi dza nṱha i ni a wana uri vha swika hune vha poidza na wana mutambi a khou fhiwa eh, khamusi bola yavhuḓi nga maanḓa a yeṱhe a i offside fhedzi vha i litsha ya kora bola ende malugwane arali a vha dzhia tsheo ya ri bola yo korai eh, zwi sia thimu yeneyo yo kunda kana yo kora tshikoro tshenetsho tshine tsha nga ita uri heyo thimu i ḓi wane fhethu havhuḓi nga maanḓa lune ah, mitambo ya bola ya milenzhe kani hu to pfhi hu to refa mitshini vhaṅwe vha ri ah, hu to refa mitshini vhaṅwe vha ra zwi a fana mitshini ra i refa i ḓo refa bola i ḓo ita u programiwa lune u tou sukumedza muthu fhedzi i ḓo i khou refa a zwi ngo ḓo tshimbila nga nḓila yavhuḓi fhedzi vho nṋe ndi sokou vhona u nga ri na zwa mitshini vho zwi nga ita zwi nga si ita fhedzi vho ei u tou vha nivho u tshi ḓa kha kha tsheo dzine mutshini wa nga dzhia dzone ei zwi nga sala zwi tshi bora nga nṱhani uri bola iṅwe na iṅwe ine ya ḓo vha khamusi mutambi a tshi khou wa kana a khou khurumedza muṅwe i ḓo mutshini u ḓo vha u khou ripota uri hai hoyu o tamba muṅwe nga nḓila i si yavhuḓi lune a ndi soko vhona ungari um zwi nga vha mafhungo a si avhuḓi na khathihi nga u to ralo mbekanyamushumo ndi miswaswa tshiṱitshi ndi venḓa list fm vha na nyarasi yene maxwell kha ri vheroṱho vhuya swika tshi ri awara ya vhusumbe kha ino mbekanyamushumo na zwine ra amba zwone ri to amba ḽa na aḽa tshiṅwe na tshiṅwe ri vha ri khou amba vha khou ḓo zwi humbula uri ro vha na nyambedzano bva murahu hangeli na vho ramagoma joshua ri tshi khou ambo nga mitambo ya bola na zwa uri eh, ndi zwa vhundeme u swika gai kha ṅwana muṱuku uri a ḓiwane kha musi a tshi khou tamba bola nga u to ralo eh, musi a tshe muṱuku zwi mu ṱuṱula muhumbulo no ita uri a dzule o kipia busy nga zwithu zwinzhi nga nṱhani uri vhana vhaṱuku ri khou vhona vha khou dzhenelela zwithu zwinzhi khou vhona vha tshi khou nwa mahalwa nga u to ralo hei zwino vhone afho hune vha dzula hone kha vha kaidze vhana vhavho nga u to ralo vhone vha mubebi afho hune vha dzula hone vha mubebi afho vhane vha dzula hone vha khou swika hone vha kaidza vhana hone ha vha nga kaidza hani vhana vhavho eh, nga u to ralo ndi khombo uri a ḓi ri khou vhona uri vhana vhanzhi vha khou tshinyala vhana vhaṱuku nga maanḓa vha khou tshinyala vha khou nwa mahalwa vha khou daha mambanje vha khou daha mafola eh, zwi sia kha musi hu tshi vho vha na vhugevhenga vhunzhi kha shango arali vhana vha tshi khou bvela phanḓa nga no u to ralo kana u shumisa zwidzivhadzi tshifhinga tshoṱhe nga nṱhani uri eh, musi vha tshi shumisa zwidzivhadzi vha swika hune vha dzhia maga a si avhuḓi kha vhaṅwe vhathu nga u to ralo lune Riṋe sa lushaka, riṋe vhaaluwa nga u tou ralo khathihi na vhabebi, kha ri ise phanḓa na u tsireledza vhana vhashu no vha vhudza ngoho, no vha vhudza uri matshilele ane vha tea u tshila one ndi afhio u itela uri vhana vhashu vha vhe na vhumatshelo havhuḓi musi vha tshi khou tshila nga u tou ralo. Nga nṱhani ha uri eh, arali ra sa tou ralo ri ḓo wana uri shango ḽashu ḽi khou vhilingana ngauri arali vha tou sedza arali vhaswa kana vhana vhashu vhoṱhe vha tshi khou aluwa vha aluwa nga nḓila i si yavhuḓi zwi a sia zwi sa tou tshi tshimbila nga nḓila yavhuḓi kha vha ri ndi vha bvise hezwi kha vha ri ndi vha bvise hezwi venḓa list fm mbekanyamushumo ndi mizwaswa vha na nnyi maxi ya ndi hezwo zwine a ri khou sumbedzisa zwone eh, nṋe na vhone nga u to ralo dzi khou vhuya nga maanḓa ndi venḓa list fm khetshila tshifhinga eh, minete ndi mivhili u livha hanefhaḽa kha awara ine ya vha ya vhusumbe nga u tou ralo ndi tshi takuwa hu na zwiṅwe mbekanyamushumo dzi sala dzi tshi sielisana nga u tou ralo fhedzi kha vha ri ndi vha humbudze ndi tshi tou khwinyeledza tshoṱhe ino mbekanyamushumo kha vha thome vha bve kha vha ḓo bve kha vha ḓo bve ndi zwine zwa itea kha vendalist fm hezwinoni mbekanyamushumo ndi miswaswa vha na nyara vha siene maxwell vha ḓo vha pfisa maḓinga ḓo vha itela zwithu nṋe mane ndi ḓo vha itela zwithu mane kha vha ḓo ndi ḓo vha itela zwithu mane ḓo vha itela zwithu ḓo vha itela zwithu nga maanḓa ḓo vha itela zwithu nga maanḓa hafha ndi hune dza dzi khou vhundula nga maanḓa mane vho mu rekeza yes ayo vhana dzi khou vhuya nga maanḓa ndi vho vhurepa wo zwithu ri khou lingedzwa repa a fhedzi u tou vha ri zwo repa vho a zwi a zwi tou koniwa zwi tou vha na mphe zwo repa mani kha ri ni tshi kona ra ḓo repa mani hu tou vha ni a vha mu repa vho ish thi tou lu fara zwavhuḓi u limbo ngo ri ralo fhedzi kha vha ri ndi range u vha onesa nga tshiṅwe tshifhinga ndi tshi ri ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshi ḓaho vha ḓo zwihumbula uri ino mbekanyamushumo i ḓa ruthihi nga vhege zwine zwa amba uri nṋe na vhone ri ṱangana tshifhingani tshi ḓaho awara ya vhusumbe khe yo swika nṋe ndi tshi ri u mona na shango ḽoṱhe kha vha dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho kha thinyoto tshi ri sa mbekanyamushumo dzoṱhe dza venḓa list fm zwi sa ambi uri khamusi ndi miswaswa ine yo farwa nga maxwell nga u tou ralo kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho ndi tshi ri kha vhoṱhe vhane vha ḓo dzhenelela mitambo hafhaḽani luvhanḓeni lwa mulezi fc fire boys tshi ri khavhela vhuḓifari yavhuḓi kha ri ye nga vhunzhi ri ṱalele ri sapote eh, na zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea haningei nga u tou ralo mitambo i khou takutshedza ngo sielisana nga u tou ralo u vhuye swika nga ḓuvha ḽine ḽa vha ḽa vhufumimbili eh, mitambo yeneyo i ḓovha yo no fhela tshoṱhe ndi mitambo ya thimu dza fu raru mbili nga u to ralo ine i khou takusedza ya zwithu amene nga u to ralo kha vha ri nṋe ndi ṱuwa nga urahi na murepa ṱangana pfi tshini tshifhingani tshi ḓaho kha vha ri ndi ngalangale tshifhinga tshi vhonthwa zwirethe kha vha ri ndi to ralo
Hello, baby. Ish.
ya ni venḓa list fm vhathetshelesi vhoṱhe vha venḓa list fm vha humbelwa uri eh, vha ri farele kha tshifhinga nga nṱhani ha thekhiniki na zwiṅwe zwinzhi u fana na network vha ḓo wana uri khamusi tshifhinga tsha no khou ambiwa a tshi fane na tshine khamusi tsha vha hone tshine tsha khou tamba live izwo zwi vha zwi khou itiswa nga networke zwino hezwo zwithu zwoṱhe um vha ri farane nga maanḓa ngori mbekanyamushumo i vha yo ḓa nga tshifhinga fhedziha ya lengo swika nḓevheni dzavho nga nṱhani ha dzi networke khathihi na thekhiniki ngauri yo ḓa nga tshifhinga tsho tewaho u tou fana na yeneyi mbekanyamushumo ndi mbekanyamushumo ine zwa zwino ya zwa zwino ri khou amba yo vha yo tea yo no khunyelela fhedziha nga nṱhani ha thekhiniki na zwinzhi zwinzhi ndi ngazwo zwa zwino i hone vha tshi khou i pfa i tshi khou tamba venḓa list fm ri pfa vhone ri khou livhuwa nga maanḓa mbekanyamushumo dzoṱhe Venda list wa u renda venda list wa u renda nda vha pfa mukoso yo venda list wa u renda nda vha ye kha youtube channel ya venda list wa u renda vha swike vha subscribe vha ḓo vhona zwirendo zwi